Hytaý döwleti iki müň ýigrimi bäşinji ýylda ilaty iş bilen üpjün etmekde, durmuş taýdan gollamak hem-de gartaşan adamlara ideg etmekde uly ösüşler gazandy. Ýigrimi bäş müňden gowrak ilatly ýerleriň durky täzelendi, üç million sany ýaşy uly raýatlar üçin on bir müň sany kömekçi naharhana açyldy we tutuş ýurt boýunça üç müň dört ýüz sany kiçi seýilgähler hem-de on dokuz müň gektar töweregi bagly-bakjaly meýdanlar açyldy. Şu maksatlar üçin döwletiň çykdajylary artdy. Bilim maksatly bölünip berlýän býujetiň möçberi alty bütin ondan bir göterim, durmuş taýdan gollaw we iş bilen üpjünçilik, üçin bölünip berilýän býujetiň möçberi bolsa bäş ýüz on dokuz göterim ýokarlandy. Iş orunlaryny üznüksiz üpjün etmek üçin hökümet tarapyndan altmyş alty bütin ýüzden ýetmiş dört milliard ýuan, ýagny dokuz bütin ýüzden kyrk bäş milliard amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesi bölünip berildi we ýanwar aýyndan oktýabr aýyna çenli şäherde on bir bütin ýüzden kyrk iki million täze iş orunlary döredildi. Hökümet wekilleri adamlaryň öz üçine maýa goýmak ýörelgesini ykdysady ösüş bilen utgaşdyrmagy nygtadylar. Bu bolsa Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň Merkez komitetiniň baş sekretary, Szinpiniň ýolbaşçylygyndaky adamlar hemme zatdan ileri tutulmalydyr diýen ýörelgesini görkezýändir diýip, Hytaýyň Makroykdysady ylmy-barlaglar akademiýasynyň Durmuş taýdan ösüş institutynyň direktory Liu Şu belleýär. Gartaşan adamlara ideg ediş hem-de maşgalalara goldaw beriş hyzmatlary giňeldildi, şol sanda Hunan welaýatynyň Çansa şäherinde gartaşan adamlaryň salgytlaryny onlaýn kabul edýän Brungbrissan intellektual hyzmat edijileriniň işi ýola goýuldy. Ýurtda çagalara ideg etmek üçin goşmaça alty ýüz altmyş müň sany orun döredildi we on iki million maşgala mekdebe çenli ýaşly çagalar üçin bir ýyl töleglerden boşadyldy, bu bolsa ene-atalara her aýda bäş müň ýuan, ýetmiş üç ondan sekiz amerikan dollaryny tygşytlamaga mümkinçilik berdi. Bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynda hem öňegidişlikler gazanyldy. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda müňden gowrak orta bilim berýän mekdepler guruldy we abatlandy, dört million töweregi raýatlar we welaýatlarda bu ýüz ýigrimi bäş sany lukmançylyk merkezleriniň we Şäherlerdäki barlagdan geçiriş merkezleriniň ýokary hilli hyzmatlaryndan peýdalandylar. Şeýle hem iki müň ýigrimi bäşinji ýylda kömege mätäç raýatlary, betbagtçylykdan ejir çeken ýa-da agyr kesel bolan ýaşaýjylary gollamak üçin hökümet tarapyndan ýüz elli alty бүтin ýüzden altmyş sekiz milliard ýuan, ýigrimi iki бүтin ýüzden on sekiz milliard amerikan dollary möçberinde maliýe serişdeleri goýberildi. Segsen dört million raýat üçin durmuş taýdan gorag hyzmatlary gowulandy we iş ýerinde alnan şikesler üçin ätiýaçlanylyş ýene on ýedi welaýatda elýeterli boldy.